Yeah anuanom, mema obiara good evening, good afternoon, good morning. I hope sɛ otwa di ampo Nyankopɔn adaroma. Obiara ho yɛ. Ɛnɛ nso ɛyɛ da foforɔ a otwa di ampɔn no ayɛ de ama me no mmienu. Mo ara mo somfo, daakye he na ne yaw na saa bere yi me ne mo adi ahyia ɛnɛ wia yi anwummere yi. Collins TV so na wohwe yi. Yɛdi kan ka kyerɛ mo sɛ nneɛma a ahinta ɛne deɛ a asie nipa no mponin a ɛtwa gu a ɛma kurom ahyehyeehye no Sɛnea ɛteɛ biara no, yɛn nso yɛde yɛn ano bɛto mu bi ama ebia no nam yɛn nso kakra a yɛbɛka no so no, nneɛma bɛtumi asesa. Ɛno nti ɛna daa ne daa nyinaa yi, mo somfo dakye hene, sɛ megye agua sei na metena ase, na sɛ meba m'afiefie mu a, na nea meka ne sɛ, yɛn kurom Ghana, ɛmu ayɛ hye, Amanyɔfoɔ no broni bɛka sɛ wɔn take yɛn for granted. Ɛno nti no na ɛtwa sɛ asɛm bɛtɔ hɔ nom a yɛn nso yɛbɛtumi de yɛn ano atom ne aka bi. Ɛsiane sɛ yɛntumi nhwɛ ma kuro no mmɔ. Kɔmfo bɔne a ɔbɛhyɛ nkɔm sɛ kuro mmɔ no, ɔno nso te mu bi. Ɛno nti yɛdeɛ yɛnyeyɛ mu mpanimfoɔ wɔn a yɛde ɔman no ahyɛ wɔn nsa na yɛde yɛn tax collection a wɔgyegye no kakrakakra no wɔde bɛtua wɔn ka nanso wɔda wɔn nnwuma so no, yɛnyeyɛ wɔn, yɛntwi wɔn anim wɔ kwan a ɛnsɛ na ɛmfata so. Na mmom no, dwumadie no yɛde ahyɛ wɔn nsa no deɛ, yɛbɛyi wɔn ntɛn sɛnea Bible ka no. na wɔatumi ayɛ adwuma no sɛnea ɛsɛ na ɛfata. Ɛnɛ, maba mo fie mu a, deɛ mepɛ sɛ me ne mo kasa fa ho ɛnɛ, anaa kakra a mepɛ sɛ mede to dwa ne nansa ntam yɛse dumsɔ dumsɔ asan ma no homene so wɔ Ghana mu. Ɛma Ashanti region koraa deɛ, yɛdi twa mu koraa. Ɛdu baabi a, yɛne yɛn nuanom, yɛn abusuafoɔ bɛkasa wɔ fie. Ɛna light off, ɛna power eh, lo- load shedding. Kyɛ sɛ, a- ahomete. Na yɛ sɛ the era of John Mahama no, former president, John Mahama, The Era a na dumsɔ no ama ne home ne home so yie paa no, ɛme sɛ ɛresan ba biom. Na wotietie nsɛnsɛm no kɔ akyire a, deɛ ɛyɛ a na wɔka ne sɛ, wei deɛ ɛnyɛ dumsɔ, na sɛbio wei no ɛnyɛ dumsɔ na ɛyɛ dɛn? Anuanom, it is high time, ɛsɛ sɛ yɛma yɛn mpanimfoɔ no a wɔwɔ Ghana no te aseɛ sɛ, wɔnsesa wɔn ho na wɔnyɛ wɔn ho sɛdeɛ obiara yɛ. Yɛn kuro mu Ghana no, mmerɛ aso sɛ ɛsɛ sɛ yɛne world no in, the, in this 21st century no, ɛsɛ sɛ yɛne ewiase emuvu ɛsen sɛ yɛbɛte yɛn ho aka akyire na yɛakɔ so ayɛ tete nneɛma no ara. Ayɛ a na me ntaa mpɛ comparison sɛ yɛde aburokyire bɛtoto Africa anaa Ghana ho because mpanimfoɔ ama yɛate aseɛ sɛ ɛsono ɔdabɔ ne kra ɛna ɛsono obrekuo deɛ. Nanso ɛdu baabi a Na adeɛ no ɛda hɔ nom pefee, ɛda hɔ nom fitaa sɛ ɛsɛ sɛ obiara hu. Yɛn mpanimfoɔ yi, wɔn abɛtena burokyire, abɛkɔ sukuu wɔ ha, atena ha mfie bebree, asua adeɛ akɛseɛ akɛseɛ mfie bebree. Ɛno nti na nka yɛ expect sɛ, sɛ yɛde ɔman no hyɛ wɔn nsa a, ɛsɛ sɛ wɔtumi yɛ adeɛ no yie. Ɛma fahodie ba kakra. Na sɛ tax na obi tua, na ɔde aboa ɔman no a na wɔahu sɛ ɔretua tax na daa nkwa ma bi no, ɛde mfasoɔ bɛbrɛ no. Ɛsɛ sɛ tax no, sɛ ɔretɔ fuel, sɛ ɔretɔ aduane, sɛ dɛn na ɔretɔ, any kind of business bi a nipa no yɛ anaasɛ adeɛ bi a ɔretɔ biara no a yɛte ne so tax no, ɛsɛ sɛ ɛreflɛkte wɔ n'abrabɔ mu in a way sɛ Yɛyɛ kwan ama no, yɛyɛ lɛtrisiti, nsuo gyina ne nan so, na asetena no mu yɛ mmerɛ de ama wɔn. Sɛbe sɛ nipa no kɔyɛ adwuma na at the end of the month ne sika a ɔbɛnya no, eh, sɛ yɛte eh, eh, ɔkɔtotɔ nneɛma bi sɛ bi a kaa na ɔyusu anaasɛ fuel na ɔbɛtɔ anaasɛ aduane na ɔbɛtɔ biribi a ɔbɛyusu biara no sɛ ne sika no kɔ hyewhyew ɛwɔ because of tax a ɛdedɛda nneɛma no nso mpo a Ɛwom sɛ nnipa no bɛkasa deɛ, nanso sɛ ɔte kaa mu na sɛ ɛkwan no kɔ so tɔ tee de ma no, no potholes, asidɛnte bi ansi kwan no so, na sɛ no no traffic, na sɛ ɔtumi kɔdu ne fie mu asomdwoeɛ mu, na ɔnya light da mu twenty four seven, ɔnya nsuo yusu twenty four seven a, Nnipa no wɔbɛkasa sɛ dɛn koraa mpo no a, at the end of the day no, wobɛsan ada adwene ho ahu sɛ no, tax dodoɔ a wɔte nyinaa no, wɔde reyɛ kwan anaasɛ wɔde reyɛ ade papa bi de ma yɛn nti, ɛreflɛkte wɔ yɛn, yɛn, yɛn living eh, standard mu. But here is the case, yɛn Ghana asetena mu no, yɛma mpanimfoɔ ne wɔn a yɛde ɔman no ahwɛ wɔn, eh, ahyɛ wɔn nsa no, they are not doing it in that way. Ɛbɛyɛ de bɛn nwanwa sɛ, Wowɔ abrokyire a yɛn mpanimfoɔ yi wɔn nya holidays wɔn ba ha. Wɔn yare a yɛde wɔn ba ha. Wɔn bɛtena ha bɛgye wɔn ahome. Wɔn ba summit, wɔn ba congress, wɔn ba conferences ahoroɔ ne adeɛ but they are not learning anything. So yɛn temanmufoɔ no a yɛte kuro no mu no, ɛna wɔn bu yɛn sɛn, anaasɛ wɔn bu yɛn sɛ sɛbi yɛn nim nyansa, ɛno nti no wɔn bɛ treat yɛn anyhow anaa, anaa dɛn na ɛha mpaninfoɔ no ankasa. Just imagine, some time past, yɛse takoradefoɔ mmaa bi, a asɛm no koraa deɛ wɔn aka ho asɛm awie agyama, wɔn a Nigeriafoɔ no a wɔn ɛkɔdi saa nyamena nsɛm no, Yɛse afei deɛ yɛama wɔn death sentence ok but time asɛm no sɔreeɛ no sɛ nka ɔman no state no mma wɔn wɔn wɔn manfoɔ ho hia wɔn ɛna nka nkora no ho hia wɔn a megye di sɛ anka ankɔ ankɔwie sɛnea akɔ akɔwie yi wontumi nyɛ saa adeɛ wɔ aburokyire MPs ne ministers ne presidents ne ɔ ɔ ɛ ɛ government officials no, mo nnamfofoɔ bebree no mu wɔ aburokyire. Top top top gurus wɔ aburokyire. So mo ne wɔn di nkɔmmɔ sɛn? So sɛ mo ne wɔn di nkɔmmɔ a, mogye adwenkyerɛ wɔ wɔn hɔnom sɛ wɔmmoa mo na mo nso deɛ a Aburokyirefoɔ yɛ Europe ɛyɛ ɛma wɔn ano kɔ anim ɛde protect wɔn citizens no ɛdeɛn na ɛkwan nhyehyɛɛ bɛn ɛna wɔn yɛ fa so na mo nso matumi agye bi ɛde ɛde abɔ mo kuromfoɔ ho ban anaa it is high time a yɛn mpanifoɔ Ghana mpanifoɔ yɛsrɛ mo mo nsɔre Na esiane sɛ takora de girls no, nkwadaa no a wɔyeraeɛ no, ɔkwan a wɔfaa so a wɔhandle wɔn no, moanhandle no yie. Moanhandle no yie koraa. Sɛ mote wɔn ani hwɛ na mohu sɛ ɛho hia sɛ ɛsɛ sɛ mobɔ ankorankora biara ho ban a, anka ɛnyɛ ne sɛ ɛkɔwie sɛdeɛ ɛsɛ ɛwie no. me deɛ menka ɛma aban wei sɛ mebɔ aban wei akyi because maybe a me me nyoin aban wei anaasɛ me me join ne different party dabi ɛnyɛ party sɛm ɛnyɛ party sɛm wɔn a wɔn nim me personal ne deɛ wɔn nim me me me sɛ party kura na yɛka ho asɛm a wɔn nim me political party a me join ne anaasɛ me ne wɔn ɛnam Na sɛbe, wei no ɛnyɛ paatesɛm, ɛyɛ nneɛma na ɛnkɔ yie wɔ ekurom hɔ ne yɛka. Sɛbe sɛ mpanimfoɔ sɛ sɛ wokɔto sɛ aboa bi da wo nua so a, mɛnka nkyerɛ sɛ sɔre me nua so, ka sɛ sɔre yɛn so, ɛsiane sɛ wo tiri anyɛ yie a, na sɛ ofiri aboa no, ofiri nua no so a, ɔde bɛba wo so. ɛne ɛse sɛ wohu sɛ wo yɔnko abɔdwesɛ ahye a, first no deɛ ne yɛka sɛ fa sɛ nsuo na fa w'abɔdwesɛ no ayɛ dɛn ɛsi ho anaasɛ sɛ nsuo si w'abɔdwesɛ no ho na wanhwɛ yɛ a na wo nso deɛ ba bɛhye ɛnɛ deɛ yɛse wokɔto sɛ wo yɔnko abɔdwesɛ ɛhye a sɛ nsuo na fa w'abɔdwe no yɛ dɛn atum Na ama mɛhye wo mpofiri mu. Ɛno nti yɛnka ne sɛ asɛm no asi wɔ takorade. Me sɛbe mente memfiri takorade mpɔtam hɔ baabiara nti no menka bi. Ɛsɛ sɛ yɛka Nneɛma yɛ mpanimfoɔ aso te sɛ saa nsɛm no a wɔdiiɛ no, ɔkwan a wɔfaa so wɔn ne ɛyɛ mpanimfoɔ no, awofoɔ no, abusua no diiɛ wɔ Takoradi hɔnom no, mmerɛ a wɔn ɛma, wɔn mmɔfra no yeraeɛ no, ɛnhwɛ yie. Ɛnhwɛ yie. Enti monhwɛ na monhwɛ no yiye, na monyɛ nea ɛtene. Na sɛ ɛyɛɛ na anka ɛyɛ a nipa no yɛ w'abusuani, ɔyɛ wo ba, wo nua, anaasɛ ɔfa ase a, anka minim sɛ anka w'ani bɛbere paa. Mma mommfa temammufoɔ no sɛ sɛbe wɔnni kam afoɔ nti no, asɛm to obi a, mommoa wɔn. Yɛnkɔ yɛn anim. Ɛnnɛ, sikaduro Kwati kwan a mmabun no bebree fa so de sɛe kurow no ano yɛ den. Adɛn nti na ɛsɛ sɛ ɛba saa? Adɛn nti na ɛsɛ sɛ ɛba saa? Adeɛ bɛkye adeɛ san nyinaa. Wobɛtie Ghana asɛm, wobɛtie news. na ɛyɛ mmabun bi na akɔ akɔku obi na wɔde kɔgye sikaduro na wɔafa ha sika ntɛm sika ntɛm yɛdie a ɛkwati kwan a nipa fa so de nya ne ho no ano ɔden ɛyɛ ne ɛwura fi sɛnea bible no ka sɛ nea ɔpɛ adeɛ anya no amfa kwan pa so anya no ɔte sɛ akɔkɔhwedeɛ a ɔbutu obi nkosua so kosua nyɛ ne dea so Ɛnyɛ koraa. Ɛtan awerɛho sɛ wote sɛnea yɛn nuanom mmabun no reyɛ wɔn ho wɔ Ghana kuro no mu a, ayɛ a na ɛtan. Ɛnɛ mmabun aba mpɛ brɛ. Mmabun a aba nnɛ yi no mpɛ brɛ. Wɔmpɛ sɛ wɔbɛdi line so, wɔbɛbrɛ wɔn mogya ani de ayɛ adwuma. Sika ntɛm, short cut. Ɛnyɛ nwanwa sɛ obi bɛtumi atena ne baabi na wakɔtena television so sɛ, meyɛ mallam, meyɛ kɔmfoɔ, meyɛ meyɛ ɔsɔfoɔ, meyɛ sei, mɛma wo lotto number. Fa sika bɛgye sika. ne adeɛ na ayɛ na ɛdu baabi na sɛ mete saa nsɛm wei a na ɛyɛ ma ase fe na mebisa sɛ wow ɛdeɛ na ɛkɔ so yi nnipa na ɔno ka kyerɛ sɛ fa sika bra na bɛgye sika no sɛ ɔse wode 1 million bi aba a ɔbɛ ɔbɛ ɔbɛ triple no anaasɛ ɔbɛ quadruple no de ama wa na wowɔ 1 million wode kɔ akɔgye 4 million nti saa 1 million no biribiara ne hɔ a wobɛtumi de ayɛ a ebetumi aboa wo ama wo nsa kɔ w'ano da biara. Enti imagine sɛ sɛ wɔsɛ wopɛ 40 million a, na sɛ sɛ wɔde 10 million na ɛkɔ a, saa 10 million no ebetumi ayɛ adwuma paa. Ɛyɛ obi dwetire kɛseɛ. Obi pɛ just 50 Ghana Obi pɛ just fifty Ghana na ɔde ɔde ɔde ɔde ayɛ dwetire de ayɛ adwuma ama sɛbe ne nsa kora no da biara nso onya. Na wo no wowɔ thousand Ghana sikanibere nti ose wokɔ akɔdɔ bo no sɛ nso wokɔ akɔyɛ ne dɛn o agye ɛɛ ɛɛ ɛɛ forty million. Sɛbe sɛ wodwen ho a na wodwen ho kɔ akyire, woyɛ badwemma na wodwen saa nneɛma wei ho kɔ akyire a, wo te ase a ɛnyɛ yie. Nnansa ntam yi ara yi a ɛnkyɛɛ biara na nnansa yi ara yɛse Kasoa hɔ baabi, mmaamuwaa mmienu a baako wɔ 19 years, baako nso wɔ 18 years, wɔatumi akɔ akɔku abɔfra a ɔno wɔ 10 years. a ayiyi ne ho parts a wɔde rekɔ akɔ akɔgye sika. Wɔde rekɔyɛ sikaduro. Na w'ankasa sɛbe sɛ wotena ase na sɛ wotie wote saa asɛm wei sei a, na wo nsono mu ɛ ɛ ɛyɛ wo ya, na wo yam hyehye wo sɛ, Wow! Yɛn kurom ha, ɛdeɛn na ɛrekɔ so? Ɛdɛn na ɛkɔ so wɔ yɛn kuro mu a sɛbio ɛma saa nneɛma wei nyinaa no ɛba? Mmabuwa, mmabuwa a moasi so a ɛsɛ sɛ moto mo bo ase na mo mo mo mobrɛ mo mogya ani de yɛ adwuma pɛ sika no. Sɛ sika na wopɛ a, no matter how hard you try, wo nsa bɛka. Yɛse where determination exists, failure cannot dismantle the power of success. Ɛno nti sɛ wo determine sɛ wopɛ sɛ wode biribi si w'ani so na sɛ wopɛ sɛ woyɛ a, ɛyɛ adeɛ a woto kɔ so, wo determine wode w'ani si so, nea wopɛ sɛ woyɛ no, ɛno ɛkwan pa no a wopɛ sɛ wofa so no, ɛno ho adwuma na adeɛ kye adeɛ sa nyinaa no, ɛsɛ wobɔ ho bra na woyɛ ho nhyehyɛeɛ. At all cost, ebewie wo yie. Na nyɛ ne sɛ wobɛkɔ akɔ akɔfa kwatikwan aku wo nua, na wode wo nua no a waku no ne mogya anaa ne ho part na ho ne ho ne ho akwaa bi a watwa no de akɔ akɔma maalam kɔmfoɔ anaa asɔfoɔ bi sɛ ɔnye na ɔmfa nyɛ nyankomadeɛ mmoa wo na fa yɛ yie. Ɛdeɛn na ɛkɔ so wɔ yɛn kurom? Ɛdɛn na ɛkɔ so? Ɛdɛn na yɛregye? Sɛbe Bible koraa ka sɛ sɛ wonya wiase adwapadeɛ nyinaa na sɛ wohwere wo kra a, mfasoɔ bɛn Ewiase agyapadeɛ, cars akɛseɛ ne ɛdan akɛseɛ, sika kɛseɛ ne nneɛma akɛseɛ akɛseɛ a wopɛ sɛ woyɛ a, wode wofa kwati kwan so no, Bible bisa wo sɛ, sɛ wonya saa ewiase agyapadeɛ no nyinaa na sɛ wohwere wo kra a, mfasoɔ bɛn na wobɛnya wɔ so? Mom yɛnhwɛ ne yɛnhwɛ ɛho yie, na kurom a yɛte no, Sɛbe awudisɛm ne nsɛmhu a ɛmfa asomdwoe mma ɛbɔ ɔman na ɛtete ɔman mu no, ɛyɛ adɔɔso, especially Kasoa hɔ no. Kasoa hɔ no deɛ, adeɛ a ɛte hɔ deɛ, ɛnyɛ asɛm ketewa. Da biara, adeɛ kye adeɛ nsa nyinaa, ɛna kaa so a o, wobɛte sɛ kaa bɔ obi kaa so a, wobɛte sɛ ɛko obi kaa so a, da biara mogya hwie gu nko a. Saa Budumburam kampo bi na ɛwɔ hɔnom no, sɛ ɛsɛ sɛ ɔman no wɔn kuro so saa kampo no, Liberia kampo no, na wɔde yɛ ade foforɔ a, ɛsɛ sɛ wɔyɛ. Na ɔman mpanimfoɔ, Minister of Defence, ɛne minister of interior monkɔ na monkɔgu saa camp no na momfa momma military nkɔtena saa beaeɛ hɔ nom na wudi sɛm a ɛkɔ so no ano ɔden ano ɔden Afei momma memma dumsɔ no so. Mmere bi a atwam, bɛyɛ mfie bɛyɛ nnan anaasɛ mfie nnan koraa deɛ ɛne n'akyi kakra, bɛyɛ mfie nson anaasɛ nsia mu nie, ɛna n'aban bi te so. Ɛna ɛde dumsɔ, ɛna dumsɔ demonstrations ahorow a ɛtwiri kɔɔ brɛman kɔɔ bata nyinaa no, ɔman Ghana. Ɛfa bi yɛɛ saa demonstrations no because of dumsɔ. Kanea ne edum no ne ɛsɔ, yɛdum ne ɛsɔ nti no, ewie akyire kura mpo no yɛse wokɔ ɛyɛ ɛyɛ wokɔhwɛ encyclopedia mu a wobɔ wobɔ dumsɔ a wobɛhu yɛbɛkyerɛw ne meaning. Ɛnɛ saa deɛ no san ba. Na nka yɛnim sɛ party wei baeɛ no, Nana Addo Dankwa His Excellency, the President of the Republic of Ghana, ɛbaeɛ no, ne first four years no, ɛyɛɛ dinn, ɛtuo twaeɛ. Nti hwan na ɛhyɛ ECG hɔ. Hwan na ɛhyɛ VRA hɔnom a ɔpɛ sɛ ɔsabotagye aban no nti a ɛnnɛ yi dunsɔ no asɛ ɛresan aba? So obi na wabɔ ne tirim pɔ sɛ ɔnyɛ n'adwuma yie na ɔde ama aban wei ayɛ unpopular? Anaasɛ aban no ankasa na ade a ɛsɛ sɛ ɔyɛ na light no tumi gyina so no, ɔntumi nyɛ anaa? And in any case, mmerɛ du saa nneɛma wei a ɛkɔ so a ɛba nyinaa from John Mahama mmerɛ so, His Excellency the former President, sɛnea science and data no kyerɛ yɛn, na aban wei sɛ nso baeɛ, Nana Addo ne ne mpanimfoɔ nso baeɛ no, ne first term of office, sɛnea science and data no nso kyerɛ yɛn a ɛnnɛ yi no asɛ yɛasan abɛsi yɛn akyi no, ɛsɛ sɛ yɛda ne yɛdwene ho nso sɛ mmerɛ aso sɛ ɛsɛ sɛ yɛsakyera nneɛma mu in this 21st century. Kɔ Europe na kɔhwɛ, da biara metaa ka sɛ mempɛ comparison. But edu sometimes a we are forced to do comparisons because yɛn mpanimfoɔ no a wɔte kurom hɔ no, wɔba hanom, wɔba Europe ɛbɛhwɛ nneɛma a ɛkɔ so. Wɔnim Europe asetena ne nneɛma a wɔhyehyɛ ma nneɛma tumi kɔ yie ɛde ma temamufoɔ. Ɛmmra so sɛ ɛsɛ sɛ Electricity corporation as ɛyɛ electricity company no a ɛwɔ Ghana no a wɔn ɛkyekyɛ light no de ma yɛn no sɛnea aban wei baeɛ a mmere bi wɔn de pdf as hwanhwanifoɔ bi baeɛ no a anka wɔn privatize electricity no it is high time a they have to revisit Saa deɛ not necessarily sɛ ɛsɛ sɛ wɔn de ma saa nkorɔfoɔ no a wɔn bɛgye yɛ sika di a wɔn anyɛ hwee no. Na ɔman te sɛ Ghana with our population sɛ nka yɛ wɔ three different kinds of companies a wɔn hwɛ electricity a ɛso ɛwɔ Ghana no mu a nkɛnse yɛn three different kinds of private companies ɛna wɔn abɛtena ɔman no mu ɛna yɛde electricity no ahyɛ wɔn nsa sɛ wɔn ankasa no nhwɛ nea ɛsɛ sɛ wɔyɛ a, anka nsen yɛn. Onipa ko no, sɛ wo use wo ne company wei na ɛyɛ adwuma, na sɛ ne service no yɛ poor, ontumi mma wo light sɛnea wopɛ a, you can switch on to another Company, te sɛ nea Intanɛt ayɛ wɔ hɔ no, telecommunications ayɛ no, yɛwɔ Tigo, yɛwɔ Airtel, yɛwɔ Airtel Tigo, yɛwɔ MTN, yɛwɔ Vodafone, ɛne nea ɛkeka ho. Saa na ɛmena so sɛ ɛsɛ sɛ electricity system no Ɛyɛ ɛwɔ yɛ man Ghana nim. Ɔmo mmie mu mmie kwan ma company biaa ɔfee sɛ wa ɔde tirim abɔ bew ɛwɔ nkanea nhyehyɛɛ ho no ɔmmra kurom hɔ. Ɔmo nfa kwan papa so ɛnye nipa no ntum. Aban nyi ne ho mfirim. Mmienu anaasɛ mmiɛnsa anaasɛ nnan koraa no a yɛmpia ɔmo ngum na competition ɛmmra mu. Ɛba saa no a, obiara bɛyɛ n'adwuma sɛnea ɛsɛ na ɛfata. Ɛno nti sɛ kɔmpani A na me ne wo yɛ adwuma na wo service no yɛ poɔ, wontumi mma me service te sɛnea mepɛ no a, na ma switch to another eh, eh, eh, yɛka no sɛn, eh, company. Sɛnea wo use MTN na sɛ wofi sɛ MTN no ɛha w'adwen, ɛma wo network no ɛnyinagyina so sɛnea wopɛ no a, wotumi kɔ Airtel Tigo anaa wotumi kɔ Vodafone no, the same thing ɛna ɛsɛ yɛ apply to electricity na yɛ yɛ maame nom yɛ timamufoɔ no nso ɛho ɛntɔm kakra ɔma som nyɔm kakra even if it is ɛɛ eh, eh, yɛ ka ne sɛ water system kura mpo no a the same thing mom yɛ nyɛ because sɛ ɛyɛ ɔmo a ɔmo ɛwɔ adwuma mu hɔ na ɛsabotage aban no o sɛ nso aban nankasa na ehu kotoko nfa kora nhyɛ mu o obi ntumi hu because aban ne ba ɛso nea ɔka. Ɛna tim wɔn nso a wɔyɛ adwuma wɔ ɛyɛ authority hɔ no wɔn nso ba a wɔn nso asɛm a wɔn ka nti no ɛba saa wonhu nea ɔman no kora ɛkɔ edu baabi a na ɛde ayɛ politics edu baabi a ɛsi sika na ɛni hɔ edu baabi a yɛsi power shortage edu baabi a yɛsi what no ɛna ɛso ate first first kora na ɛni ɛsi nsuo. na ɛntɔ, enti akosombo dam ne nneɛma ɛkeka ɛka ho nyinaa no awe. Ɛno nti no, ɛma ɛntumi ngenerate the the required amount of uh, uh, kilowatts a ɛsɛ sɛ ɔman no ɛyusu. But ɛnɛ yi saa story ne kɔ, but still dumsɔ no da so wɔ hɔ. It is high time. Ɛsɛ sɛ ɔmo ɛkyɛ adeɛ no, ɔmo gye aban no ɛyi ne nsa firi ho na ɔde ma private companies.

wo use na sɛ wo feel sɛ wo mpa a na wo kɔ different company hɔ na ne na yɛ adwuma na yɛ som adwo yɛn na politics ne saa nneɛma na yɛde twitwa atwa mu yɛde yɛ excuses ne nyinaa no na ɛto atwa ne yɛnyɛ asomdwie sɛbe Europe a obiara te Ghana Ne mpaeɛ ne n'adeɛ nyinaa asɔfoɔ a ɛwɔ hɔ nom nyinaa bɔ mpaeɛ sɛ Europe obiara pɛ sɛ ɔkɔ Europe ɛkɔtena hɔ ne adeɛ no sɛbe Europe no ɔmo nyɛ ɔmo nyɛ ɔmo adeɛ te sɛ nea yɛte Ghana no a yɛyɛ no wohwɛ nnwuma kɛseɛ a ɛwɔ Europe a about 70 to 75 percent is being owned by private personnels Adwuma bebree wɔ even kyerɛ sɛ adwuma bebree wɔ aburokyire a ɛyɛ private company, private individuals na wɔmanegyi. Ɛnyɛ aban adwuma. Aban adwuma a ɛwɔ mu a wɔde hwɛ temammufoɔ no yɛ kakraa bi. Offices akɛseɛ no Offices akɛseɛ no na ɛyɛ aban no dea, aban no hwɛ so. Deɛ aka no nyinaa, about 70 to 75 percent different kinds of company a ɛwɔ Europe no, it's being owned by private individuals ɛno nti no saa nneɛma wei nyinaa yɛbɛtumi a implement bi ɛno nti na aban yi baayɛ na ɔsɛ ɔyɛ ɔyɛ ɛyi one district one factory ɛne one district one dɛndɛn ne nyinaa no this government is doing well but it is not enough Saa one district one factory no deɛ ɛyɛ aban no initiative but individuals na ɛwɔ mu no the so the, the so called millionaires no ɛsɛ sɛ wɔn biebie nnwuma na aban no nso ma ɛma nneɛma mu gode ma wɔn na ɛtumi fa nkurɔfoɔ kɛseɛ bebree Ɛma wɔtumi yɛ adwuma. Ɛba saa no a, saa sika pɛntɛm ne sikanibere bɔne ne akunkumakunkum a nkurɔfoɔ kum de pɛ sika no, ne nyinaa ɛtoɔ bɛtwa. Ɛyɛ hardly sɛ wowɔ aburokyire na wobɛte sɛ obi akɔkum ne nua sɛ ɔde gye sika. For how? For what reason? Ɔno ɔde kɔgye sika no, hwan na ɛde saa adeɛ no bɛma no? Ɔde kɔma hwan? Ɔde kɔ akɔ akɔma hwan? Ba yɛ kuro mu de aborɔ ne bayie ne nsɛmfo ne adeɛ ne yɛde nneɛma bi akyekyere yɛ adwene. Nti no, da biara no ne yɛte ABC ade dada no a. Ɛnɛ asɔfoɔ bebree ɛne malamfoɔ bebree ɛne akɔmfoɔ bebree adwumadie no a wɔdi no nyinaa no ɛyɛ baako. Ɛyɛ baako. Wonhu difference wɔ mu. Wonhu sɔfoɔ, ɛna wonhu mallam, ɛna wonhu kɔmfoɔ. Wɔn nyinaa ka bom na wɔyɛ adwuma baako. Wobɛhu sɔfoɔ paa kuta Bible nsono, na adeɛ a ɔreyɛ no deɛ wotumi sɛ wei deɛ akɔmfo dwuma paa na ɔreyɛ. Ɛno na ɛtwe ɔman Ghana, Africa, yɛn yɛn kuro no, yɛn continent no rekɔ akyire. Ɛbɛyɛ de bɛn nwanwa sɛ wobɛba aburokyire na wobɛhu sɛ anaasɛ wobɛte wɔ news mu sɛ obi akɔ akɔku obi na wɔde kɔyɛ deɛ ba adeɛ a wɔde kɔgye sikaduro wakɔtwe obi obi akɔtwe obi mogya de kɔ akɔgye sikaduro wɔn na ade kɔma no ɛwɔ aburokyire wɔn na ade kɔma no sɔfoɔ bɛn ɛna ɛbɛgye saa adeɛ no malam bɛn na ɔbɛhu no aburokyire kɔnfoɔ bɛn na ɔbɛhu no aburokyire so adan ti na Yɛn Temanmufoɔ, Ghanafoɔ, yɛntumi nsesa yɛn akwammɔne no mfiri nneɛma dada no ho na yɛnyɛ ade papa. Ɛtwa sɛ sɛ yɛsesa yɛn adwene ne yɛn suban ne yɛn nneyɛɛ. Na sɛ yɛtumi fa saa kwan no so a, ɛbɛboa yɛn. The same people yi a wode no aba burokyire sisi a ɛyɛ a, nka ne ho dedenden ɛyɛ adwuma 24/7. Ogyina ne nan so kɔba ne adeɛ a. Ɛnyɛ sɛ sɛ bikuro no a wowɔ mu no, wopɛ adwuma yɛ a wonya bi nyɛ. Wobɛnya adwuma yɛ, though ɛnte sɛ ebetua wo ka mpo a, ɛnte sɛ nea wɔwɔ Europe a yɛtua wo ka. but at least kakra na wɔn nsa bɛsɔ mu no sɛ wɔn wɔn ani sɔ na sɛ wo live within your within your income a at the end of the day no wobɛnya biribi kakra de ato ho a ɛbɛboa wo yɛ sɛ yɛ nokorɛ ɔman no mu ayɛ den nnipa dodoɔ no anya adwuma anyɛ Dodoɔ no ara because yɛde ayɛ politics NPP wɔ so a NDC nkurɔfoɔ ani hu kwan sɛ wɔn didi ɛsɛ saa time no wɔn da saa na NDC ba nso a ɛsɛ sɛ NPP nso nkurɔfoɔ a wɔn nso no ɛdi NPP akyi nyina na ɛsɛ wɔn nso wɔn da ma wɔn mmɔ wɔn ho mpem sɛ wɔn kɔ akɔpɛ adwuma bi ayɛ saa na ɛkɔ so ɛwɔ yɛn man Ghana mu but aburokyire yɛn te saa. Aburokyire ɛnte saa. Private work no dɔɔso. Individuals a wɔabiebie wɔn nnwuma no dɔɔso. Ɛno nti saa pɛsɛmenkominya ne saa politics no ɛni ha. But the same mpanimfoɔ yi a wɔn sɛ wɔn yɛ millionaires ne adeɛ nyinaa yi no, wɔn ara nso wɔn tu kwan ba aburokyire bɛhu sɛ business kɔ so. Enti sɛ system no na ɛntumi mfavour business a, ɛmma private individuals no ntumi mmue wɔn nnwuma dodoɔ mma temamufo no nya bi nyɛ a, ɛsɛ sɛ aban no de nhyehyɛe pa gu akwan mu tetete tax no so bi ma wɔn a wɔpɛ sɛ wɔbue nnwuma no na wɔyɛ sɛnea ɛbɛyɛ a Temammufoɔ no nso, wɔn nsa bɛtumi akɔ wɔn ano. Na ɛba saa no a, megye di yie paa sɛ akunkumakunkum ne nneɛma bɔne a wɔreyɛ no, ɛtoɔ bɛtwa mfiri hɔ koraa no a, ɛso bɛte. Wobɛhwɛ na obi akɔ akɔku obi, obi akɔwia obi adeɛ. na ya ya polisi aba abɛkye no the moment a polisi kye na de no du police station apɛ na mp ɛte ne v8 mu na ɔnenam commander hɔ adan a mɛmɛ ɔfa ase bi ne akye no ɛde na aba abɛto mu no wɔde tua paa nso sɛ nipa wei wakɔ akɔ wia deɛ wakɔ akɔ di bɔne ma mmara no ɛsɛ sɛ ɛne no di. Nso no, mpanimfoɔ no a wɔtuatua yɛn ano no nso no mma kwan ma mmara no nyɛ adwuma. Na MP te minista te ne kaa mu, wɔte ne V8 mu. Wakɔ kɔmɛnda. Adɛn a man no a mokyee no baeɛ no, girl no a mokyee no baeɛ no, ɛyɛ me wɔfa ase o, ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ ɔyɛ me party member, ɛno nti no mogyaa no. Asɛm yi, polisifo atumi afɔwadi ade no ara de kɔ court. Wobɛhwɛ na ɔhe, odi kuro na watiatia ne kyakyɛ mu afira ne ntoma. Ɛne n'akyeame de akyea mpoma adi n'akyi na wadu court hɔ. Nana, ɛdeɛn na asi a. Nana maa ne mmusu a abofra no a mo yɛde no baa kɔɔto no, ɔyɛ m'abofra, me nana, m'abusuani, ɛno nti mungyaa no na me ankasa makɔ akɔhwɛ sɛ biribiara to betwa. Wɔn duu fie a na wɔayɛ ake- asɛm no case die. Wɔayɛ asɛm no foolish case. Ɛno nti saa nneɛma wei ɛmma system no nyɛ adwuma but in Europe no ɛni hɔ saa aman ahoroɔ bebree so no saa nneɛma wei atwam dedaada. Yɛnkyew wɔ Europe na wo no wo maame anaa papa anaasɛ ɔbusuani anaa ɔbusuapani ɛntumi nkɔ police station nkɔka sɛ me ba wei abofra no a makye no ɛyɛ me ba nti mongyaa no. Dabi, mmara no ɛsɛ sɛ ne wodi sɛnea mmara no sɛ ekosi sɛ ebegyaa wo. Wodi fɔ a wadi fɔ wadi fɔ deɛ ɛsɛ sɛ ɛ ɛ ɛ ɛ asotwe a ɛsɛ yɛde ma wo wɔ ɛfɔdie no ho no yɛde bɛma wo a obiara yɛn mɛyi ntafeɛ. Wodi bem nso a kɔ wo ho sɔn. But yɛn kuro mu deɛ yɛnyɛ ne saa ma no nyɛ yie. Ɛba saa nso a ɛ ɛha dwen ɛtwe ɔman no mpuntuo ɛkɔ n'akyi. Nti yɛrekye wo na wo ɛ ɛ yɛ yɛka ne sɛ ɛyi ɛ ɛ w'abusua panin ɛreba yɛrekye wo na wo wɔfa bi a ɔyɛ MP yɛrekye wo na wo party chairman ɛreba abɛyi wo no na ɛtwe ɔman no mpuntuo kɔ n'akyi ɛba ne saa nso a nneɛma ntumi nsan do sɛdeɛ ɛsɛ sɛ ɛsan do ɛma yɛkɔ yɛn anim, yɛne ewiase amanaman ahorow a aka no nyinaa no, ɛkɔ yɛn anim no, ɛntumi nkɔ saa. Yɛtumi saa de ne dodo, yɛ kurom Ghanafoɔ, yɛtumi saa, mpanimfoɔ no da no, na ɛmu ti maamufoɔ nso di nsɛmfo sɛbe nsɛnhu a ɛmfa ɛmfa mpuntuo ɛma nko ara. It is high time a ɛsɛ sɛ yɛgyae saa nneɛma no nyinaa. Na ɔman no tumi kɔ n'anim, ɔman no tumi fa ne ntoma pa fira. Light ho nsɛm a yɛkeka yi a yɛse dum so yɛsan ba ne adeɛ yi. Wobɛkɔ mmeammea bebree na electricity wires no, wɔatwitwa ne nyinaa. Wɔatwitwa ne nyinaa. Akorɔmfo akotwitwa saa nea electricity wires ne nyinaa. Na wɔyɛ nso na sɛ yɛde aburokyire ɛkɔmpɛn mu a na wɔadwa. Hwan na wobɛhu ne sɛ aburokyire okuta kata. Ana okuta ply na ade asan bi anadwo bɛ twelve o'clock ɔhwɛ ha hwɛ a obi amma nti no ɔse ɔɔfo lat eh, eh, eh, yɛka no sɛ electricity pole akɔ akotwa waya na waya no koraa no wobɛhu ne wai wonim baabi a waya no koraa nam no akɔ akotwa mom yɛnsesa yɛn suban mpanimfoɔ bi a yɛanya mo ɛwɔ ɔman mu hɔ nom a modi ɔman no so no monsesa nneɛma mu monyɛ ne ɛyɛ na timamufoɔ no nso mfolo Because adeɛ a ɛkɔ so a ɛma kuro no asɛ emu kasa na ayɛ de ayɛ bebree na kuro no mu ayɛ dagyaa emu hyehyehye nyinaa ne sɛ mmara nyɛ adwuma there is no rule of law wo a wogye di sɛ wobɛtumi ahyɛ mmara no mu kena ɛma mmara no ayɛ adwuma ma kuro no afa ne ntoma pa afira no na yɛde politics aba bɛkorɔ so Politics nti, ɛnnɛ yi no, mpanimfoɔ no, yɛnya ato aba ma wɔn a ɛsɛ wɔn de mmara yɛ adwuma, ɛyɛ nneɛma a ɛsɛ na ɛfata no, na wɔn protecte wɔn seat. Wɔn protecte wɔn vote a wɔn bɛnya wɔn bɛkɔ so atena akonnwa no so nti no, they don't do the right thing. They don't do the right thing. Nti ama kuro no mu ayɛ hyehyeehye. Wowɔ aburokyire koraa na sɛ wɔpɛ sɛ wokɔ fie koraa kɔgye wahome koraa, na ɔyam hyehye wo. Na obisaa ho sɛ, Nti wokɔ yi, lɛtisiti koraa no wobɛnya laet mu ada no no? Ɔkwan a wobɛfa so a bɛnya nsuo de adware anaa wode bɛyɛ adeɛ sɛnea wopɛ no koraa no wonnya. Meanwhile nso wotua ka. Nyankopɔn mfa mo bɔne nkyɛ mo. Nyankopɔn ɔmfa mo bɔne nkyɛ mo paa. Ɔnhu mo mmɔbɔ na ɔno ankasa mfa ne nsa nka mo. Asɔfoɔ binom rebu temanmufoɔ no mfa so, na politicians nso nso nso nso de wɔn ho aba gym. Ɔhyew nso sɛ menie, wote kaa mu a, traffic wobɛtumi agyina go slow mu saa bɛyɛ three hours na wonu fie. Wodu fie koraa a wokɔ akɔgye wokɔ akɔgye w'ahome no nso nso nso a, light off nso sɛ menie. Wokɔ kitchen sɛ okobu nsuo de ayɛ w'adeɛ koraa no, wonnya nsuo. Adɛn? Adɛn? Ɛyɛ duabɔ na obi abɔ ɔman Ghana. Anaasɛ te eh, temammufoɔ ne mpanimfoɔ no na wɔmpɛ sɛ wɔbɛyɛ wɔn adeɛ yie. Momma memfa mo nsia. Deɛ ɛka sɛ yɛdi yɛn mpanimfoɔ ne temamufoɔ no bi akyi a, yɛbɛkasa saa. Mo somfo Daakye Hene Nana Yaw nie. Collins TV so na wohwɛ yi. Yɛ deɛ, yɛse nea yɛbɛyɛ a ɛbɛma kuro no nso atumi afa ne ntoma pa afira no, yɛde ano bɛtom bi, yɛbɛka. Ebia na ɛnam saa kwan yi so na ɛde nsakyeraeɛ aba. Ɛno nti na da biara no, yɛba mo afie afie mu, na sɛ yɛpɛ sɛ yɛne mo kasa a, nneɛma a ɛrekɔ so a Ɛnyɛ wɔ yɛn kurom mu no, yɛhwɛ na yɛde toto nneɛma bi ho na yɛka sɛnea ɛbɛyɛ a nea ɔda no, obenya no, deɛ ɔnyɛ ne nneɛma yie no, ɔbɛyɛ no yie na ama kuro no afa ntoma pa fira. Baakofoɔ ntumi nkyekyere kuro no ma no nyɛ yie, ɛna Tikuro hɔ yi nso, ɛnkɔ agyina. Ɛno nti woesɔ mu ha na woesɔ mu ha na sɛ yɛn nso yɛsɔ mu bi a, ɛno na ɛboa ma ɔman kyekyerɛ no ɛtumi kɔ n'anim. Sɛnea nneɛma bi nyɛ a yɛka no saa pɛpɛɛpɛ na nneɛma bi nso kɔ yie a na sɛ sɛ abasobɔdeɛ a yɛde bɛba abɛbɔ aba so ama wiase amansan nyinaa hu sɛ biribi ɛrekɔ so wɔ baabi a ɛno deɛ ɛyɛ paa. Meda ase sɛ wagye mmerɛ no ahwɛ me. Yɛbɛsan ahyia biom. Bye bye.